Tinokuchingamidzai zvakare kuzvongwa zvenyu Bible pfupiso. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Nhasi tiri pachitsauko 137 chebhuku raMapisarema. Mukaona chitsauko chezuva ranhasi chitsauko chandingati chine stress man, chitsauko chisinganakidze apo Israel vari mukati meutapwa muBabylon. Vanonzi eh, ne- nevakanga vavatapa tikutaura maBabylonians vanonzi mbotiimbireiwo kanziyo dzamaiimba kumusha kwenyu tiridzireiwo zvamairidza muri kumusha ivo vanoti takaturika mbira dzedu pamikona chando ndokubva tatanga kuchema tichifunga ziyoni ivo votivinga tiri parwizi munoziva kuti bhabhiloni iyi inzvimbo yakanga ine nzizi dzakawanda gwizi gumwe gune mukurumbira ndiko gwizi yufrets saka vanoti takaturika mbira dzedu pamikona chando miti iyoyo ndokubva vaya kwatiri vakatiimbirewo rwiyo tikabva tati tinoimba seiko nziyo tiri mukati meutapwa how can we sing songs of zion tiri mukati meutapwa let me talk to someone this morning zvinogoneka here kuti uimbe rwiyo rweziyoni mubhawa zvinofamba sei kuti uimbe rwiyo rwekuentertaina vanhu vaizera rinoti isu nziyo dzedu hadzisi dzeentertainment inziyo dzerwendo inziyo dzekudzikinurwa namwari tinoimba sei tiri muno zvinofamba sei kuti imi segrupu mukoko munoimba kubhawa nekuimbira vanhu vari kuita rari yemusangano zvinofamba sei imi muri vana veumambo muri vaimbi venziyo dzeziyoni munoimba seiko nziyo dzenyu kunyange muchidziimba dziri dzamwari munodziimba seiko vanhu vachisvuta fola dzavo vachitamba mitambiro yavo yenyika vanoti aa ah, hatingaimbi chatingangoita kuchema tafunga ziyoni but ndinofara vachiti mwari wedu haasi kuzonyarara idom icharangwa najehovha mwari uchamira nesu rega nditi pamangwananano Ah, kana taronga zvekuimba vanhu vamwari ngatiregei kuimba zvekuentertaina vanhu noziva ndodambudzika nezvinonzi makonzati mazuva ano nemayouth edu unoona kavari kumakonzati noise inenge iri ko kushiringa senge munhu abatwa nedhimoni ndikubvunza kuti muri kuimbira ani izvozvo izvo muri kuimbira mwari here kana kuti muri kuimbira kuti vanhu anakigwe haisi nguva yekunakidzana ino haisi nguva yemaemotions yenyama inguva yekubvisa vanhu mukati mechitema shoko ramwari rinotidzidzisa panapa kuti hatiimbi tiri mukati metsvina ndobvunza kuti uri kuimba mukwaya but uyo ari kuimba soprano nete yochimba besi gobvu muri kudanana uchidana nemukadzi womunhu munoimba seiko muri pachitema this is my question muri ku are you comfortable muchiipractiza nemunhu ari kubira mwari zvegumi nezvipo what kind of singing is that vakomana vekuisraeri vakati a ah, dzedu nziyo dzinoimbwa tiri paziyoni dzinoimbwa tiri patemberi yamwari nokuti inziyo dzerwendo mangwanani ano ndiri kushuvira kuti wewe neni tiimbe rwiyo tine maoko akachena chikudza mwari kuti mwari matibvisa mukati mechitema uye kunyange tiri mukati menyika yebhabhironi but one day kana hwamande yarira muchatiburitsa muno toimba rwiyo kwete rwiyo bedzi but rwamozisi waimozisi mutemo wamwari negwayana waigwayana nokuti jesu ndiye akatifira pamuchinjikwa kana unonamatwa wako pamangwanana kuti mwari tibatsirewo ndandiri umwe vamwe vanoimbira zvokunakigwa madlauzani kuda kunakidzana zvinziwo zvokuti vanhu vatambe haisi nguva yekutamba inoyi tiri panguva iri serious pane vanhu vari kutofira muchitema as i speak vanoda kudzikinugwa nenziyo idzodzo ngatiimbei nemwoyo yakapfava nemwoyo yekuzviramba kana uchida kunamata unoda kuti namata neyo pamangwanana maybe uri kuti pastor imbonamatireyo vana imbonamatireyo vana vangu imbonamatireyo murume wangu imbonamatireyo hama dzangu namatirai chechi yedu kana toimba tiimbe chiziva atinoimbira kwete uzviimbira tsinzina apo tichinamata tese chetomutendai mangwanani ano zvamatiitira haiwa tinozviona kuti hazviimbike hatiimbiri kunakidza vanhu patinoimbira kuti isu tiponeswe ivo vagoponeswa tibvisei muitatenmendi bvisai vana vedu mukunakigwa bvisai vana vedu makonzati vazive kuti nyika yakuenda kunopetwa vazive kuti imi maapadhuze nekudzoka tibatsirei baba munyasha dzaisho ri jesu kristu nekuwadza nekwomweya mutsvene zvinobva padya ritsvene shamwari baba zvizoro pamusoro mberi tose kubva ye zvino dzamari nokusingaperi peri amen kana muchina ndibata plus 263 772 204 766 mwari akukomborerei tosangana paitsauko chinotevera